Ka pa, he Chengsawm hmang hian mi hausa tak ka ni dawn. Sumdawn a ka kalpui ang a, Chengsawm atang nuaih sawm ah ka ti pung dawn. Eng nge ti tum a, zu zawrh. Helai ram vel zawng hi ni mai. Umm, engzah man nge. A hausak hmel tho ah to deuh in kan hralh teng. A man let thawk in kan chhiar teng. Tlawm deuh in lei sak ila hlawk na ani mai. Nuaih sawm hnih. Unau pawi te nuaih sawm panga tal in ti ang. Nuaih sawm panga chuan theih bik loh nuaih sawm pasarih in ti ang. Tha em? Tha e kha la rawh. Pawisa a awm maw? Pawisa fai nuaih sawm pasarih thlap a awm. He ramah hian eng nge ti tum hrim hrim a? Engmah Thiang te sawn ti tum lawm. Ram lei tur chu nei maw? Saw, saw lai vel saw ni mai. Eng zam an nge? Nuaih sawm nga. Nuaih sawm nga chuan a man ang maw? Man teh reng e. Motor a lut theih a, ka tlawm mah mah tawh zawk che nih hi. Thik e. Dah va kal. Unau pawi te, ram lehkha chu nakin ah milo pe mai rawh aw. Doctor te, Engineer te, sorkar hna te ka thawk lo. Mahse sum tam tak ka la lut. A awmzia belah chuan pha kar hle tur. Mobile zing thawn atang te hre ve ta che. I rualpui te chuan tho vek tawh. Tun thleng thleng tlangval mut tura mi ni ngai. Tun lai thang thar ho lai zahna changin hre reng reng lo. In mu tawpa chhungkaw tanin tangkai lo lutuk. Khawmaw pei se chu.

Hello Kia he ka nu in kawrlum a secret ka dah kha lo hmu a ka pa hrilh a engtia ka tih dawn e u naupawh i te lungai mah ta che i thian pa maw i bala ka awm ve hi ka ching fel sak ka vek ang che ka ring che nia ka fapa awi te a tleirawl te mai hian meizial te lo zu ve tawh nia ka zak hle mai. Ente u, kan mi fela lo haw e. Ka pa, cigarette ka zu ngai lo, kawrlum ami pawh kha ka ta a ni lo. A ni maw? I ta a ni lo maw? A nih chuan tu ta nge? Ka hre bik lo ka pa, ka thian te. Tu nge? Mobile-a loudspeaker ah dah rawh. Hello Awite. Hello. Mahnia ka five star lei kha i kawrlumah khan ka dah. Ka la leh lo a, i lo hmu em? Achha achha, hmu teh reng mai ka fapa mawi bal, ka rawn hawn sak dawn che nia. Unaupa tui bottle khat min lo pe. Ehe unaupa awite, mawi bal unaupa, unaupa awite i va ngaihawm thin ve i dam maw? Aw ka dam tha lutuk e, a tha e tui chu kan laksak ang che. Nei nei nei pawisa ngailo awite tikhan ka khilai ve che nimai. A nih chuan thumbs up milo pe zawk teh a. Pawi uai chhum tur nen. Mawi bal ange tah khan i thut reng a. Ticket ka nei lo a sir. Ticket a ngaihlein em, lut rawh. Ei! Khawngaih ticket ticket ka nei lo awite zanga min pela ka ngai dam ang che. Rel kal hmain pawisa tam tak kan hmuh ngai nia. U naupa khiangte mawi bala chu ka van hrilh hreh tak em. Kan hrilh ngei chunga i sialawm. Ka va hrilh ange aw. Mawi balu naupa, he leiah hian i pa awm ve ta lo, lo kal rawh. Aw Vungte, a pa Borala ka kal ve lawk a ngai nih chu ka rei lo ang aw. Ti tau zel lo la, ka rei dawn lo, muah lawk teh, muah, muah. Nangmah hi ka ngai pawh i mawh ber che lawm. Awi te India flag hi engzah man nge? Sawmhnih man. A ke ruh hi tliak nual a plaster a ngai dawn nih hi. Doctor mawi bal engzah vel nge sen ngai ang? Cheng sang hi tang a sang a in kar vel. Plaster na man sang nga maw? Doctor ai kha chuan e plaster lamah hi chuan ka thiam zawk daih ang cheng sang a sen a ngai lo rek rek. U naupa khiang te chu thing reuh ve i in lak class ve thin nen. Khiang te ka mitah chuan mawibal ai thlawt chu ni hmel tha zawk i changkang zawk bawk ka lang. Baby nangmah hi lawm thinga tih che. Ehe, apa in pawisa pe ringawt maw le, ka siam thiam ve awm tho sia. Ai dia! Mawibal! Aw a pa, fan a che leh tawh. I thian pawh awi teh kha va au leh mai teh. Ka pa auh kher a ngai lo. Hetiang chhe siam te chu e ka thiam lutuk nimin pawh khan i au duh ka ti a. Ni chuan va siam la. Maw e Balbawitea i thiam ve tak tak maw? Thiam teh reng e. Awi teh te chu ka zirtir mai mai alawm an nih. Ram nam. Sate. Ram nam. Ka lung kham aw tha hniang i. Mawi balu naupa siam zo tawh em. Zo tawh e u naupawi te, battery vuah chian tawh mai. Mawi balu naupa, mawi balu naupa, ka bial nun man nia. An ni maw, kal nghal ang. Mawi balu naupa, he mite hin nia. Khawnge vung te in dah inah hian. Tu thu in nge in lo dah ve ngawt a. Keimah a pa thu hian. Au Mawibal, hemi number hi min lo call sak. Ka nau khiang tu number nge? Mawibal chu tiang zo ngai mi, buaina an ei ni mai alawm, call sak ve mai la.

Unaupa! Unaupa! Baya! Baya! A mawi um khat chu. Thiang te namkin cheng sawm an. Cheng sawm an maw? Aw. A tlem lutuk i u awi te a va ko teh. Au awi te.

Minute hnih ka va zung lawk ang e, engmah lo ru sung chau. Unau pawi te, kan la mei dawn mi. Laila. Mawi bal, i da rau. Aw eng e, i inhlawh hman em? Aw hman e, eng zang i hlawh thin? A in ang lo, mahse tlangpui chuan cheng zanga ka hlawh thin. Minute nga chhung lekin za thum i hlawh dawn nia, lo kal rawh.